Miriam dwi, dwi'n dod o Trefor ger Cynarfon a dwi'n astudio Gwleidyddiaeth Rhyngwladol fel grad sengl. A Bethan Ruth dwi o Chrydal Gellau a dwi'n neud Gwleidyddiaeth Rhyngwladol hefyd.
Yym, oedd, oedd o reit hawdd setlo yma dwi'n meddwl, achos bod ni wedi dod am ynweliad i'r adran o'r blaen, oedd popeth reit gyfarwydd a wedyn oedd o eitha hawdd dod i drefn o nabod pawb ac mynd i fewn i ddarlithoedd. A hefyd um, efo Wythnos Glas oedd um, yr ail a'r trydydd blwyddyn yn helpu lot o dangos chi fy lle a Mae pawb yn gwneud ffrindiau newydd a um, wythnos byth gyfiadwy.
Mae yna adnoddau gwych yn yr adran, dwi'n meddwl, herwydd na'r er adeilad mwyaf modern ar y campus ydy'r adeilad yma ar hyn o bryd. Mae yna um, ystafelloedd cynadledda ac ystafelloedd seminar sydd o adnoddau da, megis teledu a falle. So mae'n handi os da chi eisiau cael grwpiau trafod a ballu, ond hefyd yn gyffredinol mae'r campws yma, mae Llyfrgell Hugh Owen yma, a mae yna adnoddau gwych yn fanna i fynd i astudio hefyd. Hefyd, da ni ddim yn bell iawn o'r um, Llyfrgell Genedlaethol chwaith, a mae wastad rhywun o gwmpas yr adran yn fan, fan Rwy'n yn barod i helpu efo unrhyw cwestiynau. Mae'r undeb yn wych oherwydd da ni'n cael mynd yna, mae yna nosweithiau cymdeithasol a falle, ond hefyd drwy gyfnod y Gymraeg hefo IMCA, mae gen i nosweithiau sŵn a falle yna, a hefyd mae yna ma lefydd bita yn yr undeb, mae yna um, salon torri gwallt, mae yna siop a bob dim, mae bob dim bob dim 'da chi angen yma ar y campws sy'n neud Aberystwyth yn lle unigryw dwi'n meddwl. Mae yna lot o ddigwyddiadau diddorol ymlaen yn, yr, yn y ganolfan, um, megis dramau a hefyd o fewn yr adran mae yna pobl um, diddorol yn dod i siarad sy'n helpu ni um, yn ein astudiaethau. Nes i ddewis Aberystwyth oherwydd bod yr adran hefo enw da iawn ar athrawon hefyd, um, a hefyd bod y bobl yn gyfeillgar iawn a bod hi'n le braf i fyw. E, nes i ddewis Aberystwyth oherwydd mod i eisiau astudio fewn Cymru a Prifysgol Aberystwyth oedd yr un oedd yn cynnig y cwrs hefyd. Um, hefyd oherwydd wrth gwrs bod fi'n gallu astudio ddwyieithog oedd yn bwysig iawn i fi tra'n dewis Prifysgol. mi nes i wneud y bagloriaeth Yym ag nes i weld o'n hynod ddiddorol. Do'dd o ddim yn odd do'dd o ddim yn orfodol i mi neud o ar y pryd felly nes i ddewis neud o ag odd o'n wir yn dda oherwydd odd o'n paratoi mi efo'r sgilia o'n i angan i ddod i brifysgol a hefyd odd o'n gostyngu y pwyntia UCAS o'n i angan i ddod i fewn hefyd o- yn sylweddol felly odd hynna'n dda iawn. Yym Dwi'n meddwl bod o'n dre cosmopolitan iawn oherwydd bod 'na gymaint o fyfyrwyr tramor a hefyd rhai o Gymru ac o Brydain yn dod yma i astudio, felly mae o'n hawdd iawn i chi wneud ffrindiau newydd, dysgu am am grwpiau gwahanol o bobl ac mae o jyst yn le ffantastig i fyw dwi'n meddwl.
Ie mae'n ffactor mawr gallu yym astudio drwy'r iaith dwi 'di wedi cael fy magu a hefyd wedi gallu astudio yn ddwyieithog hyd hyn a mae'n ma mor braf gallu parhau i wneud hynny.
Yym, do, ges i hefyd y Wobr Deilundod fel Bethan. Hefyd, ges i Ysgoloriaeth Mantais gen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac mae hwnnw yn swmpus iawn, mae o'n 2,000 dros dair blynedd. Yym, mae hynny, wrth gwrs, yn help mawr efo'n astudiaethau, ond hefyd mae 'na adnoddau ychwanegol hefo'r Coleg Cymraeg, megis y Porth, sydd fatha system blackboard s- yym trwy gyfrwng y Gymraeg.